Hei nakinah kan la sawi a. Tichuan, ration chungchangah chuan han let leh ta ila. Card var buhfai reng reng hi Mizoram a lo thlen theihna chu cheng sawm, cheng sawm li velin zuangtui kudam khu, kg khat cheng sawm li velin zuangtui kudam khu rawn thleng thei a. Chuan Zuangtui kutdam atanga a sem chhuah lehna heng ṭing hmun lo thleng tur phei chuan cheng sawm nga deuh thaw a ni a. Chutih lai kara mi hausa zawk tena cheng sawm thuma lei hi a na lo reng reng a ni tih hi ka sawi duh a ni. Chumi ni lova sawrkar sum ringawt hmanga kan inngah a. A thlawn a nei ringawt kan tum a, kan thawhchhuah ve ngang te sorkar a pek kan hnial tlat chuan engti kama Mizoram hian hma kan sawn lo ang. Chuai chuan kan phak tawk ve ang angah hian sorkar tan, ram tan kan thah leh zung kan thawh a ngai a ni. Mi rethei zawk te chuanin a tlawm in lei rawh se, khang kha eng zat pawh ni ila a pawi lo. Vawinia hian Tring hmun ah hian card var nei tur kan awm lo in ti nih chuan a tha nei lo mai rawh u, chutiang khawp chu ni. Ten khawpui ah chuan card hring, card pawl nei tur khawp pawn awm lo a ni mai thei veng thenkhat ah chuan. Hei ka ngaihtuah mai mai thin a, mission veng ah te, tuikhua tlang ah te kan veng ah chuan in, Card pawl han nei tur hi an awm lo reng reng tluk niin ka hria a. Chutiang chu veng tam tak a awm ang Aizawl ah khuan. Mahse, khaw thenkhat ah chuan card var nei tur hi an awm lo zawk mai thei ve bawk a ni. Chuvang chuan a insiam rual ang a. Mahni awmna tur dik tak ah khan Kristian kan nihna angin awm ta ila. Sumdawng hausa daih u si, card pawl a awm tlat te kan la awm chuan khang te pawh kha i report ang u, i siam fel ang u chu chu Zoram tan a tha a ni. Pen mi rethei deuh te card var nen awm tlat chuan khang kha i thlak thleng ang u, card pawl ah te awm rawh se, an nihna tur ah khan tlawm zawk in lei rawh se, ka tiang tur khan chu chu kan sorkar hian tu sorkar mah la ti ngam lo a tih mek a ni a. Heng te hi sorkar tha ber kan ni e ka tihna chhan te pawh chu a ni. Tichuanin, kan sorkar hi a that ber avangin Pathian leh mipui zara Pathian mithmuh tha a kan kal zel chuan kan la sorkar reng dawn. Trump khat mai ni dawn lo, Trump hnih, Trump tum, Trump li pawh kan sorkar lo ang tih sawi thei lo. Tin kan tla ngai tawh lo pawh ni mai thei chutiang khawp chu ni. A chhan chu mnf kalphung te, Congress kalphung te kan hre vek. An ni hi inthlanpui lawm leh dawn se enge an rawn zawrh leh tak ang? Sawi pawisa sem an rawn ti leh dawn em? Mi kha kha mipuiin kan kalsan tawh. Heng zpm mla candidate ho zawng zawng kha corruption a fihnim vek an nih avangin, kha corrupt lo ang tia thutiam vek an nih avangin, tumah tun thlenga an corrupt lo vangin an thianghlim em em a, an thianghlim em em a. Mnf leh Congress hian zpm rawn paih thla sorkarna chang ve tur chuan khatiang ang mi sawmli rual, corruption a thianghlim kha an rawn theh chhuah ve ngai dawn candidate ah. Chutiang tur chu an nei daih lo hrim hrim. Tuna an hruaitute an hai ka tel ve tawh lawng an ti dawn lo. Tel ve tawh sawn ti ngam dawn bawk hek lo. Entih nan mnf-a te phei chuan helai bialtute leh midang tam tak corruption a hming che tak tak an awm. Khang ho khan tun tum chu ka tel ve tawh lo an ti dawn bawk si lo, an tel zel dawn sia. Mipui hian corruption tih hmang te hi an duh tawh lo vangin zpm hi paih thla tur chuan party dang te hian corruption a inhnam nawihna nei miah lo mihring sawmli rual an rawn theh chhuah ngai dawn. Chu chu engtikah mah thleng dawn tawh lo. Chuvang chuan zpm sorkar hi mi thenkhat chuan an pei chen chen an sorkar ang an ti tawp mai. Chuti ang khawp chuan sorkar hi a hmet a ni. Hmanni deuh khan hei opposition lampang hian thil ho te te thleng hiarin kan party hi min bei a. Chhe te te thleng hianin an kher peih a, Enge a chhan? kan tih chuan E, hetia chak lo zawk dinhmuna an han ding ta hi an la pawm zam thei lo tlat a ni. Engtin emaw bei let vak ila sorkarna hi la chang leh thei tura maw an inngai a ni mai thei a ni. Chutiang chu ni tawh lo, kum nga chu kan sorkar hrim hrim phawt dawn. Kum a hnuak an inthlak leh chauh dawn. Tunah hian inthlak mai tur ang zia zangin a te ber thlengin chhe te reuh te te thlengin min bei a, heng zawng zawngah hianin an hahthlawn a ni. An mi beihna zawng zawng dawt a ni e an rawn tih zawng zawng. Eh, he chutiang chu ni e tia min rawn puhna zawng zawng hi kan han chhui chiang a, dawt a lo ni leh zel si a ni. Tunhnaia lar ber kha kan sawi ve ang a. Tunhnaia min beihna lar ber chu Assam ram Assam Rifle ram chhunga Biakin Hmunkhup Party Office atan nei an tum an ti a ni. In hria te ro kha kha. Khang te kha mipui hi an mang ang em em, zpm mipui lei lei hi a mang ang a an tang a chan chu. Kan hotute hi an thil tha lo an ti ta mai a maw ni le an ti an mang ang em em mai a ni. Amaherawh chu hei PSC a secretary ka nia, minute ziaktu ka nia engkim, ka vawng a, ka bawh zui a ka ti ang kha a ni. PSC a party office kan nei lo kan hre theuh, min kan luah mai mai tunah chuan party office a nghet nei ve hi kan duh a, PSC chuan kan ngaihtuah, chumi ngaihtuah tur chuan mi pali party office hmun zawng tur pali kan ruat a. Chung zingah chuan Pu Muanpuia punte kha a tel lo a ni. Chuvang chuan khati laia Pu Ramkin Lovan Pu Muanpuia'n mi rawn be sek a. Helai biakin hi tu hmingin nge Lanlis a nih tih min rawn zawt a, a tih thin kha kan inmak ve ta pawh ka zet lo. A ti thin kha, min rawn zawt sek a ti kha Pu Muanpui a rawn insawi fian a kha inhre tawh ang a, ka zawt sek lo va a rawn tih kha. Tin, Pu Muanpuia hi party office hmun ngaihtuahtu tur zingah a tel lo hrim hrim a, engvang mahin kha ti laiah khan a ni party office hmun tur ngaihtuahin a lo phu chuk dawn lo reng reng. Chuvain Pu Ramkinloana a puhna zawng zawng kha dawt vek a ni a. Eng, chung hmun zawng tura kan tih ho chuan hmun biak lai me kan nei a, Treasury Square velah khuan mimal ram biak me kan nei a ni. Chu nen chuan a inbiak mek laia heti lai Assam Rifle ram lo va beisei kha thil awm ang hi a ni lo hrim hrim a. Tin, kan committee na hian vawi khat mah sorkar ram emaw, Assam Rifle ram emaw la hek zawng hianin thu tuman an la chhak chhuak ngai lo reng reng. Mimal ram lei tur kan zawng a ni. Tunah lei na tur pawisa pawh kan la nei lo, kan la tuak mek a. Chumia chuan kan sawi tel duh chu heng ṭing hmun aṭang te pawh hian mimal angin party office tur lei na tan ka thaw ve duh e in tih chuan in thaw thei a, unit ang pawn a thaw thei a, eh a block ang pawn a thaw thei a, chumi tan pawh chuan ṭhahnem rawn ngai a, rawn thaw ve ngei ngei turin kan sawm chauh a, tunah hian an thaw khawm mek bawk a ni. Tichuan, chutiang chuan Assam Rifle ram biakin hmun chu party office atan nei an tum, chhuak nghal rawh u an ti te an ti ta a ni. Khang zawng zawng kha dawt vek a ni a, thudik tak chu hei hi a ni. Khu Assam Rifle khu hmun khu kum sawmthum paruk chuang zet chhuahtir turin sorkar hian hma an lo la tawh a, sorkar hmasa ho khan mnf ho phei kha chuanin chhuahtir an chhuak an chhuahtir tak tak dawn a maw ni an ti a. Chief Minister Pu Zoramthanga phei chuan a thusawihnaa lam mual a thusawihnaa na kum tun ang hunah chuan heng zawng zawng hi kan ta a ni dawn tawh a ni a tia kut an ben dur dur kha inthiam a. Hnu lawkah Pu Ruatkiman sipai motor in zui duah duah kha a hmu a, tunah chuan an chhuak dawn ta a, zpm ho chuan rilru na ngawt ang. a, an kersa kanna belte nen an chhuak dawn a ni, a han ti ve hle a. Sipai motor in zui duah duah hmuh vanga chhuahna chi kha ni lo hlim hlim a. A awmzia zawkah chu Khumi, Assam Rifle, Aizawl khawpui chhung atanga chhuak thei tur chuan Memorandum of Understanding, MOU, inhriat thiam tawnna, Thuthlung ziah phawt a ngai. HPC leh zpm thawk ho tur pawn thuthlung ziah phawt a ngai. Ziak hmasa loin HPC leh zpm te hi kan thawk ho ngawt thei lo. In hrethiam teh rawh u. Khung Assam Rifle ho pawh an hmun hma te chhuahsan tur khuan thuthlung ziah fel phawt a ngai. Khawi khawi lai hi nge an chhuahsan dawn? Engtik ah angin chhuahsan dawn? Chumi ziaka inrem tur chu Mizoram sorkar leh Assam Rifle ho leh Union Minister, Home Minister, Amit Shah te an ni. Chuti mai maia kensakanna bel nena chhuahtir theih an ni lo. Chuvang chuan hman atangin chhuahtir an tum tawh a, zpm kan han sorkar khan a ruk tein kan hotupa hianin a bawh zui a. Rinai tak mai Central lampang huan an lo ring a. Chu Memorandum of Understanding chu Home Minister chuan kan lo buaipui ang a, kar khat chungin kan pe fel ang a ti a nih kha Chief Minister hnenah. Khami hnu lawk khan kei pawn thu ka sawi a, Home Minister hian kar khat chungin kan lo pe ang a ti a, hei hi a rin tlak dawn em kan hre lova, a rin tlak theia a rin tlak lo thei. Chuvang chuan hemi-ah hian i innghat lo ang u. Mahse, kan hotute hian Assam Rifle hi Aizawl khawpui chhung atanga chhaw tir tur hian hmanna mek a ni tih infiam u tih kha ka sawi tawh a. Chuan Amit Shah, Central Home Minister pawh chuan a sawi ang em em chuan a lo thawk chak ta bik lo vawiin ni thlengin chu Memorandum of Understanding chu an la sign ta lova. An sign hun hunah an chhuak dawn a ni. A awmzia chu hei hi a ni, kan Chief Minister hi an ngaih pawimawh em avangin, an ngaih pawimawh em avangin a ruk tein an inbuatsaih ru a, an commandant khan khutilai temple a awm a deuh reuh, Christian biak in a awm a, school a awm bawk a ni, school ah te khuanin pawn lam mi hi zahnih chuang lai an sikul ah khuan an kal a ni. Thla ngo zawng zawng kha an Commandant khuan, Assam Rifle Commandant khuan in chhuah a hnai tawh dawn a, lo in hma khua ro, lo in buat saih ro a ti a. Biakin enkawl tu te pawh a hrilh a, School enkawl tu te pawh a hrilh a, Mandir enkawl tu te pawh a hrilh a ni. Chutiang chuan a lo hrilh hle a ni.